Byddai Iolo maes o law yn gadael ei farc yma hefyd. Y saer main o Dreflemin yn creu argraff ar Lundain Fawr. Es i gwrdd ag un sy'n gwybod am hynny. Hiw, siwmai. Jim, siwmai. Siwti. Neis i weld chi. Diolch o fawr. Chi eisiau gweld Llundain Iolo? Odw. Dim ond un ffordd sydd well Llundain, Iolo, a mae eisiau bod yn ddewr. Rydyn ni'n mynd lan fan hyn. O, oh, wel, fi rai fi dy ddilyn di te. Oh. Wel, chydig feddylies i y bydden ni fan hyn. Chi'n mynd i mor yn uchder e, te? Falle fyddai'n cael lliced nes mlaen, a mae'n gwbl addas wrth gwrs bod ti fan hyn da fi heddi oherwydd fe Es di i'r cyfarfod lle o'n nhw'n dadorchuddio'r gofeb ar Fryn y Brian? Do, do, do, nôl yn 2009. Mm. Oedd yr orsedd yna yn ei holl agoniant, mm. ac oedd yna ganodd o Gymru Llundain yno. Hon brwydr a hanner, Jim, oedd cael caniatad gan holl awdurdodau Llundain i osod y gofeb a'r plac, achos o'n nhw'n deall beth oedd e. Pwy yw'r Iolo Morganwg yma? Odi e'n foi peryglus? Odi e'n foi bygythiol? Ydi e'n foi dadleuol? Ydi yw'r ateb, wrth gwrs. Yn wir iawn, ie. Oedd hi weithred herfeiddiol iawn ar ran Iolo i fynd i um, Bryn y Briallu, yn oedd hi, oherwydd Oddi yng nghanol y sefydliade Prydeinig, imperialaidd Brydeinig, yn oddi. Wel, mae'r panorama yn dweud yr hanes wrthwn ni nawr, yn dyw e? Dwi'n meddwl bod Bryn y Briallu draw fan hyn. O, nawr te, o'n i'n gofyn i ti. A reit o'i flan e fan hyn, 'yn ni'n gweld Palas Buckingham. Wel, does dim symbol o Brydeindod sy'n well na hynny. Ac wedyn ni'n gallu gweld Downing Street fan hyn, lle mae Jac yr Undeb yn hedfan uwch ben y to. Ac wedyn os awn ni draw fan hyn i'r wyth, 'yn ni'n gallu gweld San Steffan ac abaty Westminster. Ac wedyn, mae'r symbolau i gyd yma, ond 'yn ni'n gallu gweld symbol Iolo yn y pellter. A wi'n edmygu'r ffaith bod e wedi dangos y fath cheek, a bod yn onest. Os edrychwn ni fan hyn, Jim, mae hwn yn ddiddorol, 'yn ni'n edrych nawr te draw i gyfeiriad dinas Llundain wrth bod yr afon yn mynd o gwmpas. Ac os edrychwn ni reit o gwmpas fan hyn, chi'n gallu gweld eglwys gadeiriol Saint Paul's draw fan'na. A wedyn heibio Saint Paul's, 'yn ni'n gweld y ddinas ariannol. Nawr te, nôl yn nyddiau Iolo, O gwmpas dinas Llundain oedd y tafarnde a'r tai coffi lle roedd y cymdeithase mowr ma'n cwrdd, y cymrodorion, a'r gwyneddigion, a'r cymreigyddion ac yn y blaen. Roedd Iolo wrth i fodd! Yng nghanol y bwrlwm yma. Ar ddiwedd y dydd, wrth gwrs, fe gwmpo nhw mas. Do. Fe gwmpo nhw mas yn ffladach, fel 'yn ni'n gweud. Do, do, do. Meddwl am be sy yn digwydd heddi, y Jiwbilî ag ati. Be fydde teimlade Iolo 'sa fe'n dod nôl 'ma nawr? Wel, ffieithio'r cyfan, fydden i'n meddwl. Ti'n meddwl? O, o safbwynt thema, ynte fe? O yeah. safbwynt lle Cymru, falle, yn yr holl jamboree sydd wedi bod. Ond, wedi dweud hynny, roedd Iolo hefyd yn hoff o'r sioe. Prif bwrpas yr orsedd, os ga i ddweud, oedd dangos rhywbeth, oedd creu argraff. Ac felly, os edrychwn ni nôl ar ddigwyddiadau'r misoedd ola yma yn Llundain, Wi'n credu bydde'r elfen o sioe, yr elfen o greu argraff yn rhywbeth fydde fe wedi gwerthfawrogi. Wrth ei bodd, bydde. Wrth gwrs. Mae'n hawdd lladd ar Iolo. 'yn ni'n gwybod bod e'n groen dene, 'yn ni'n gwybod bod e'n gecrus, 'yn ni'n gwybod bod e'n gallu bod yn dwyllodrus ac yn y blaen. Ond i ni heddi, 'yn ni'n gallu gweld beth oedd e'n ceisio wneud, oedd e'n ceisio adfer diddordeb ym mywyd Cymru ac yn rhoddediadau Cymru, ac os nag oedd e'n gallu gweld bod y traddodiadau hynny'n bod, fe wnaeth e greu nhw! Do, do. Wel, wi'n rhoi marciau llawn iddo fe am ddychymyg, mae'n rhaid i fi weud. O, ie.